Adam ýüki näçagyr bolsa-da, olary diňe uklaýança göterip biler. Ömrümiziň takmynan üçden bir bölegini uklap geçirýäris. Ýöne näçe uklaýanlygymyzy az adam soraýar. Ýatanymyzda näme bolýar? Näme üçin uka gerek duýýas? Käbirimize ýatanymyzda hiç iş etmeýänimiz ýaly gelýändir, şeýle dälmi? Ýöne uky knopkamyzyň öçürilen Ýönekeý dynçlygy däldir. Beýniniň gaty güýçli işleýän işjeň prosesidir. Näme üçin uklaýarys? Ýatanymyzda näme bolýar? Bu barada henizem alymlar belli bir jogaba gelen däldir. Biologik sagat, birnäçe gormon we nerw taýdan gözegçilik edilýän sagatlaryň köpüsi bedenimizde üznüksiz aýlawda işleýär. Bu aýlawy dolandyrýan gurluşlara biologik sagat diýilýär. Adenoziniň we melatoniniň köpelmeginiň uky getirýändigini görkezýän gözlegleri bardyr. Uky wagtynda melatonin gormony iň ýokary derejä ýetýär we ukymyzy çuňlaşdyrýar. Hakykatdan hem ýagtylygyň ýoklugy ukymyzda ullakan faktor bolup, günüň ilkinji ýagtylygy bilen melatoniniň bölüp çykmagy çalty azalýar we aşa ýadawlyk we keseliňiz ýok bolsa, Beden çalt janlanýar. Kortizolyň, adrenaliniň we noradrenaliniň bölüp çykmagy bilen beden hereket etmäge taýyndyr. Bu hakykatdan hem uklamagymyzyň ýeke-täk sebäbi bolup bilermi? Ýa-da edip boljak gowy zadyň ýoklugy üçinmi uky ösdi? Geçirilen gözlegler munuň beýle däldigini ýüze çykardy. Ýeterlik uky almasaňyz, bedeniňizde näme bolýar? Ukynyň ýetmezçiligi köp näsazlyklaryň sebäbi höküminde görkezilýär. Jemi bäş million adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýüz elli üç gözlegde az ukynyň süýji keseli, ýokary gan basyşy, ýürek keseli we semizlik bilen baglanyşyklydygyny anyklady. Näçe gün we haçana çenli ukysyz galyp bileris? Uzak wagtlap ukysyz galmak hakykatdan hem kyn mesele. Ýazgylara geçen iň uzyn ukusyzlyk rekordy San Diegoly on ýedi ýaşyndaky Rendi Gengere degişlidir. Ol iki ýüz altmyş dört sagat, takmynan on bir gün ukusyz galandyr. Rendiniň ukusyzlyk wagtyndaky soňky günleri bilim adamlary tarapyndan gözleg edildi. Uky we düýş tapgyrlary. Biziň uky-ymyz bäş dürli ýygylykda, EEG ölçeglerine görä, tapgyrlara bölünýär. Bular iki esasy faza bölünip, rem we NREM diýilýär. Sagdyn uzak bir ukuda rem wagtynyň uzaldylýan bäş aýlawy bilen bu tapgyrlar gaýtalanýar. Rem fazasy göz gabaklarynyň ýapyk bolsa-da, ukudan oýanýan we bir zada seredýän ýaly çalt hereket edýän döwrüdir. Bu etapda beýnimiz köp energiýany sarp edýär. Oýanýan ýagdaýymyza gaty ýakyn. Bu etapda düýşlerimizi hem görýäs. Ýokardan çykan kartdan düýş baradaky wideomyza tomaşa edip bilersiňiz. Sagdyn we rahat uky üçin bilim adamlarynyň we dogtorlaryň käbir maslahatlaryny sizlere aýtmak isleýän. Biologik sagadymyz sebäpli gijelerine uklamagy makul bildik. Ortaça metabolizmi iň haýal bolup, Himiki maddalaryň iň ýokary derejä ýetende, gije sagat on iki bilen üç arasynda ýatmak möhümdir. Men ir turaryn, işlerimi irden ederin diýen sözleriň manysy bar. Sebäbi bizi ukudan oýandyrýan gormonlar sagat irden bäşden ýedä çenli işe başlaýar. Esasy zat, gysga ukudan peýdalanmak däl. Sebäbi beýni üçin möhüm basgançak bolan REM-den geçmek üçin bir ýarym sagat gerek bolýar. Gysga uky üçin birinji aýlag gutarandan ýüz on, ýüz otuz minut aralygy idealdyr. Sebäbi aýlagyň ortasynda oýanmagymyz bizi seňse ýagdaýyna getirer. Mundan başga-da, REM ukusynyn ortasynda oýanmak dolandyryp boljak düşnükli düýşlere, lucid dream-a sebäp bolup biler. Şeýle hem, halk arasynda garabasdy diýilýän ýagdaýa sebäp bolup biler. Onda aň täzeden başlaýar. Gözler açylýar, ýöne gymyldap bilmeýäs. Doly dynç almak üçin ulular üçin ortaça ýedi-sekiz sagat, ýaşlar üçin bolsa dokuz sagada çenli wagt gerekligi aýdylýar. Ýuwaş, Garaňky we birneme salkyn gurşaw ukynyň hilini ýokarlandyrar. Şeýle hem hiç bir elektrop enjamynyň işlemezligi, aňsat we ýygy-ýygydan görülýän ýerde sagadyň bolmazlygy möhümdir. Ýatmazdan ozal uky getirýän romaşka ýaly çaýlary demläp içip bilersiňiz, ýa-da süýt kislotasy bilen ýadawlygy üpjün etmek üçin Gatyk we çal saýlap bilersiňiz. Ukudan öňki etmeli zatlaryňyzy öwrenip ösdürmek wagtyň geçmegi bilen size has aňsat uklamaga kömek eder. Uklamadan öňki etjek zatlaryňyz içgiler bolup bilýän bolsa-da, aýdym diňlemek ýa-da ýakynlaryňyzy gujaklamak ýaly beýleki ediljek zatlary döredip bilersiňiz. Ýa-da bolsa, uklap ýatyrkaňyz aýdym diňlemek ukyňyzyň hilini peselder. Ýatmazdan ozal spirtli içgileri içmäň. Ýagty we ýagty ýerlerde galmaň, mümkin bolsa kompýuter ulanmaň. Mähriban dostlar, wideonyň soňuny Leonardo da Winçiniň şu sözleri bilen gutarmak isleýän, Gowy geçen bir günüň bagtly bir uky getirişi ýaly, gowy geçen bir ömrüň bagytly ölüm getirer.